Mema wo akɔ aba bi mu ba Kintu TV. Mesrɛ ne nim sɛ ɛnɛ ɛne wo face the win bɔ Kintu TV so a mɛsɛ sɛ wobɛsɛ sika wɔ me na wahyɛ ato ada platform na ama comment ɛwɔ comment section na sɛ ɛma remfi so sɛ wobɛbɔ notification bɛn no so ama nsɛm bi a ɛde bɛbrɛ Kintu TV na wɔnyɛ bi atie no ahu ne ɛkɔ so ɛwɔ ɔman Ghana mu yɛn dwobrɛ ne nti oduo baako bi abɛtɔ yɛpon so. Meda wase. Ɛyɛ um, Brice Simmons a um, ɔyɛ the vice president for ɛyɛ Imani Ghana eh, ɛwɔ ɛyɛ Ghana hanom eh, ɛde ɛyɛ nsɛm bebree ato dwa wokɔ ɛyɛ ne X page ɛyɛ formerly known as ɛyɛ Twitter wɔtumi a expose ɛyɛ yɛ papa ɛyɛ eh, Sami Gyamfi eh, a ɔno sese wɔn na ɛyɛ gold board In fact, ɔno na ɛyɛ the chief executive officer for ɛyɛ gold board na expose wei ɛwɔ sɛ ɔti bi ɛyɛ ghana ha recently yi deɛ ɛyɛ sin sɛ um, yɛ papa the president john dramani mahama ɛba ɛyɛ amamu mu no um, since ɛyɛ ne rain no uh, bɛsi nnɛ the dollar has been ɛyɛ depreciating a cedi no ɛtumi appreciating kakra kakra kakra ɛnɛ

Na things are heading forward na wɔn predictee sɛ by the doings of his excellency the president former president ɛyɛ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛɛ eh, sɛnea wɔnsi ɛɛboa eh, na ɛɛ eh, IMF tranches a sika wɔn de baayɛ no ɛɛ wɔn tumi follow suit on all facets a wɔn tumi provide necessary ɛyɛ support necessary uh, works a ɛho hia. a ɛboaeɛ a ɛnɛ sidi no ɛtumi appreciate to that particular ɛyɛ level no ɛwɔ sɛ yɛde accolades ne nyinaa ɛde ma the extra government a atwa mu ɛyɛ his excellency the former president Nana Akufo-Addo ne nnwuma so a wɔyɛyɛ because ɛyɛ saa nneɛma no na ɛnɛ reflections ne nyinaa asate a ɛbobɔ ba ɛduru this particular level na ɛno ɛna ɛyɛ sɛ me gyemfi ɛretake advantage of ɛyɛ nnwuma kɛseɛ a ɛɛ ɛbaeɛ wohwɛ ɛyɛ gold no tons a ɛɛ wɔn bɛtoeɛ ɛɛ a ɛno reserves a ɛda hɔ a ɛnɛ wɔn de bɔ wɔn safohene kyerɛ mu sɛ wɔn mpo ɛna ɛtumi ayɛ biribi ama ɛnɛ ɛyɛ ɛɛ ɛɛ the dollar no ɛɛ ɛtumi ɛɛ ba fam ne adeade no esim sɛ ɛyɛ nkontompo a in fact nneɛma biara papa biara anim na na Bryce Simmons ɛti ma bɔ awura mu a ɛɛ because sɛ Ghanafoɔ bebree na adwene kɔɔ hɔ no the gold board deɛ a it was set by ɛyɛ ɛɛ ɛɛ the Ghana ɛɛ ɛɛ yɛ papa ɛyɛ Sami Gyamfi a wɔn na ɛyɛ ɛɛ CEO a ɔda ano initially na ɔyɛ the acting ɛyɛ managing director for ɛyɛ Precious Mineral. marketing company a ɔno kɔgye saa dibrɛ no bɔ ne ho so ɛnɛ wɔn na ɛde ceo for ɛyɛ gold board watake this particular ɛyɛ loophole a ɛda mu a ghanafoɔ adwen kɔɔ so a ɛnyɛ bryce simmons na ɛtumi expose ɛyɛ samigye fi anka ghanafoɔ nim ɛne sɛ on the black market no eh, dollar rate no nam 12.80 a eh, bank of ghana deɛ ɛnam 10.3 na mmom ɛkɔ trading aspect a deɛ ɛyɛ ghana gold board a sami gyefi dan no no ɔkɔ trade anaa ɔkɔyɛ transaction biara na ɔde rate a ɛnyɛ rate a it has been acknowledged by bank of ghana ɛna ɔde kɔ na yɛn bɔ wura ase no mu ɛyɛ the chief executive officer as sami gyefi has been named no. confirm sɛ gold ball transactions no was on black market rate a ɛyɛ dollar rate which is ɛyɛ illegal and it was a wrong and a, a unprecedented uh, action a ɛyɛ samigyefi ɛteki na ɔno nkyerɛ mu wɔ kyerɛ mu no yɛbɛbɔ awura mu a ɛnɛ ghana web atumi abɔ awura mu a ɛɛ news a ɛyɛ mɛgyeeɛ na amanfoɔ kɔmpleni Recently yi ara yi, people a wɔyɛ adwuma wɔ the mining sector atumi aba abɔnten akyerɛ mu sɛ ɛyɛ um, Sami Gyamfi ebu wɔn papapapapa, wɔretɔ gold no at a cheaper rate na wɔakɔ ɛyɛ amansan dwa so na wɔakɔtɔn no at ɛyɛ good rate for themselves a ɛnɛ wotumi nya sika ɛkyɛ bi ma agradaa mu nyinaa nya bie no ɛde nsɛm kɛseɛ na afei aba a eh, wɔn nso ano etu mu a eh, wɔn ka bi ɛno ɛna ɛyɛ Brian Simmons ɛtumi abɔ awura mu a wɔn ho sɛ all these while sɛ Sami Gyamfi has been trading this particular ɛyɛ eh, eh, gold a ɛyɛ Ghana for gold yi at ɛyɛ a rate a ɛyɛ illegal it is against the laws of the land a eh, so far obiara adwene nkɔɔ so but because sɛ eh, concern started sɛ eh, ɛrepagya. na ɛreba no ɛɛ afei ɛna ani aba ho sɛ sɛ sami de fi ebu ghanafoɔ papapapapa na dɔla no a ɛwɔ bank of ghana even at ɛɛ eh, interbanks ne adeade no ɛwɔ at a lower rate ebi kura nam almost nine cd ne adeade no ɔno deɛ wɔde twelve cds ɛna ɛtɔ gold no ne mom ɔkɔtɔn a ɛɛ eh, sɛbi na ɔde ɛyɛ ade foforɔ na ɛrekɔ na ɛsɛ ɛɛ eh, ɔbu ɛyɛ. dwadifoɔ na wɔn tɔn gold because wɔde twelve cedis yɛ pɛ meaning sɛ wɔwɔ deɛ no ɛbɛba fam na ɔno no deɛ no akɔ soro na ɛno na Bryce Simmons ɛtumi de asɛm aba a ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ the gold bond CEO Sami Gyamfi ɛreacte to this illegal transaction a uh, ɔyi so black market rate a wɔde lidi. eh, this particular gold a ɛkɔ so wɔ ghana hanom trading a ɛkɔ so nyinaa no wɔno ɛna ɛteki da initiative upon all nsɛm a ɛkɔ so no na nsɛm a ɛyɛ bryce simmons ɛde to dwa no kyerɛ sɛ wɔse gold has always been bought uh, in the local ghanaian market based in the uh, informal retail forest rate popularly called black market since time immemorial na ɛyɛ sɛ me gyamfi responding with this particular ɛyɛ ɛɛ comment a wɔkyerɛ ɛyɛ ɛɛ bryce simon sɛ ɛɛ ɛnyɛ ne fault na ɔne deɛ ɔbɛto yɛ no mmerɛ a ɔbaayɛ a na wɔyɛ agmd for ɛyɛ ppmc on 22nd january 2025 no gold has been bought by all market players including public and private entities as at a black market rate of about sixteen cedis eti ɛyɛ sami gya nfiri nkyɛnkyɛn mu a ɔma ne sɛ ɔno koraa ɔbaayɛ no na sɛnea esi tɔ gold no koraa no ne nam sixteen cedis eti ɔno koraa no ɛɛ eh, waboa wayɛ adeɛ koraa de aba twelve cedis but the the the bone of contention is sɛ upon rate na ɔbɛto yɛ ne nyinaa akyi ne nɛ no adan ti na ɔretɔn no at twelve cedis meanwhile bank of ghana. ɛyɛ no ten cities ɛno na ɛyɛ Bryce Simmons ɛtumi expose ɛyɛ Sami Gyamfi upon further and better particulars as Bryce Simmons ɛtumi de maayɛ no ama ɛyɛ Sami Gyamfi in fact n'ani ada hɔ a afei deɛ wɔregye atom sɛ ampa ɛɛ eh, wayɛ mistake mistake na wayɛ no Ghana fɔ mfa nkyɛn no because ɔno deɛ ɔbɛto yɛ no a na ɛte saa no ɛna na ɔde yɛ adwuma but Sɛ yɛde nokorɛ ka asɛm a, time a mobɛfaa amammuo no from that twenty eh, twenty second January no, the dollar rate was at sixteen. Nti no, sɛ na wotɔn no saa time na, that was the exact rate a na wode tɔn. Nti na ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ something na na ɛyɛ legal because according to the Bank of Ghana, ɛyɛ ɛɛ eh, eh, rate ɔde baayɛ no kyerɛ sɛ That time no na ɛyɛ at that rate but ɛnɛ nnoɔma so ahwan a Ghana foɔ bebree ni agye sɛ 10 cedis ɛyɛ to a dollar no it is helping a especially trade no ɛɛ eh, amanfoɔ ɛyɛ importation ne adeade no sɛ sɛ duties nyinaa so ate a nnoɔma so tetetete kakrakra ɛde anigyeɛ kakra ba nipa ɛɛ eh, ɛɛ eh, nnoɔma mu ɛne ne dwumadie mu because of ɛyɛ nnwuma pa a ɛsoa government no yɛto hɔ no nti no Ama ɛnɛ inflation nam ɛyɛ thirteen percent a baa na ɛreba fam nti no eh, although government na ɛte soɔ no wobaeɛ deɛ wobɛtoeɛ no na wotɔneɛ why sɛ ɛnɛ deɛ adeɛ no nam ten cities na still woda so nam ɛyɛ eh, eh, eh, twelve cities a ɛno wode bu ghanafoɔ kɔn mu nti wei yɛ adeɛ a Bryce Simmons ɛtumi bɔ wura mu a eh, wɔtumi expose ɛyɛ eh, ɛyɛ eh, eh, Sami Gyamfi at this time a Ɛɛ anka ani ama ho a anka ɔrebu Ghanafoɔ akyɛ paa. Na amanfoɔ de complaints bebree na na ɛba sɛ wokɔ ɛyɛ certain market a it seems sɛ dollar no ɛyɛ twelve cedis wɔ hɔ but on the ɛyɛ Bank of Ghana no ɛda so nam ten cedis why? These questions were not answered by anybody, even including the finance minister, to force him. Yes, so force him. Nobody has come, uh, come out said, "Obechichim the reason." Say na eye die eye nkofo bi just

this is a ɛyɛ trajectory a yɛ follow uh, this is a permanent ɛyɛ uh, way anaa channel a ɛno deɛ ɛda ten a yɛda ten obi ntumi nyɛ no wɔsɛ because of that nti gold board no since the last two weeks of june a ɛyɛ ɛɛ manta atwam yɛ yi ɛɛ ɛɛ compare wɔn sɛ wɔn raise the buying rate ɛnkɔ black market levels na this was to deal with extreme competition. from smugglers and hoarders who were taking undue advantage of the wide disparity between the interbank rate and the black market rate, he added. Enti wei yɛ asɛm a Sami Gyamfi rekyerɛ mu sɛ because sɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ a wɔn ahɔde gold ato hɔ nkurɔfoɔ bi a wɔn ahyɛ da a wɔn smuggle gold de firi ghana ha de kɔ amanɔne nanso yɛte sɛ ɛyɛ ɛyɛ chinafoɔ bi

Black market no yɛ twelve cedis nti sɛ yɛ ma price no kɔ soro saa a ɛbɛ deter ɛyɛ smugglers ɛne wɔn a wɔn hoarded ɛyi no ɛɛ gold no nyina ama wɔn ayi wɔn gold no nyina apiepie na wɔn abɛtɔn ama gold board na yɛtumi akɔtɔn wɔn asɛndwa so ama yɛnyɛ sika this is an explanation ɛnɛ ɛyɛ sɛ megye mfiri yi ma na question a yɛbusa ne sɛ. If that be the case a, adɛn nti na nnɛ Sammy Gyamfi agye atom sɛ ɔpɔn ne ɛyɛ ɛɛ ɛɛ ne explanations no wagye atom sɛ ɛnɛ ɔbɛkɔ back to the ten cities instead of the twelve cities if that be the case meaning sɛ onim pefee sɛ ɛyɛ korɔn no na wɔbɔ Ghanafoɔ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ illegal na it is bound sɛ ɛwɔ sɛ ofirisi ɛyɛ ɛyɛ ɛɛ the the the ref of the law sɛ ɛbɛyɛ a daakye bi no obi nso nkɔfa. saa deal wei ɛnyɛ ɛyɛ president na ɔno nso follow ɛmfa nkɔma obi na obi so ntoa so eti ɛyɛ Brian Simmons ɛna on his X page otimi expose Sami Gyamfi on that particular angle a Sami Gyamfi reasons a ɔde baeɛ nyinaa kyerɛ sɛ I smugglers ɛna hoarders enti ɛna wɔn yɛ ne saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a it will deter them na afei so it will also expose them na wɔn atumi de ɛyɛ gold ne nyinaa ba amansan dwa so. Na ɛnnɛ Gold Board foɔ yi atumi anya kakra tafere na wɔn nso ade ɛyɛ nneɛma akɔ amansan dwa so na ɛsɛ mfasoɔ no aba Ghana but if